Kyrk günüň gazeti öňümde ýatyr. Otuz sowet, sekiz kolhoz sesi. Birazajyk haýal ýörýänem bolsaň, hyzmatyňa sag bol, Sadyk düýesi. Fronta degişli her bir sözlemi, göýä okamady, içdi gözlerim. Müň adyň içinden bir ady gözläp setirden setire geçdi gözlerim. Gözledim, eziziň adyny gözledim. Eziz ady gözlerime ilmedi. Bagyşla Watanym, hata sözledim. Seniň malaň Meniň manam dälmidi? Seň eziziň meň ezizim dälmidi? Hemmesi-de biri-birinden eziz, ýöne weli ezizleriň içinde nädeýin, bolýa-da aýry bir eziz. Gözledim, tapmadym ol eziz ady. Uludan dem alyp gysdym dişimi, bir äpet sadagyň düýbüne baryp, ýene ele aldym jorap çişimi. Goýry köle bol şol pälwan sazak. Tomusky öýümde iki ýyl bäri. Ýanymyň üstünde şygyrdap ýatyr. Içi gowurgaly gazetiň biri. Hem gowurga iýýän, hem jorap örýän, hemem göz gezdirýän guýguç gazete Jorap diýen uly harplaryň ýanynda gözüm düşdi, ýedi sany surat. Siňe baksam, ýedisi-de tanyş ýüz. Ortaky gyz bolsa has beter tanyş. Mundan bir aý ozal martyň başynda bir sagat guýupdy öýlänçi ýagyş. Şonda bir äýnekli süllüm maý bolup, ikindi narylar düşüpdi guýa. Agyz-gyra suwa daljak diýýämiş. Kimiň suratyny? Biziň-le. Goý-a. Utanyp gaçypdy gyzlaryň Meýri. Döläp okalypdy ýene bir gelin. Ertesi gün ak çägäniň üstünde bir ak çaparat, gyzylly telim. Edil özi, dört gyz bilen üç gelin, jora berip otyr ekizler ýaly, ýedi joranyň hem alyn saçlaryn maňlaýa döküpdir çölüň şemaly. Ýok, alty diýeli, ýedi diýmäli. Aýbölek diýdi joranyň miri, indi ol meň üçin kömür bölegi, munuň ýaly bägülleriň ýanynda. Tutup bilmerin onuň ýaly. Indi aramyzda işiň ýok, diýip, derrew ony ýyrtyp taşladym çetden. Başga-da bir gözläp ýören zadymy tapdym, ýaňky gowurgaly gazetdi. Gazetiň içine gowurga salsaň artýan moral setiriniňem lezzeti, diýip, öz sözümi özüm ýylgyryp, Gorbasyny nöküp, açdy mazeti. Aýal-gyzlar Watan size ýüzlenýär! Mowzugy şeýledi, ýokary başynda, Siziň doganlaryňyz, siziň ýarlaryňyz gulluk edýär iň bir uly goşunda. Şol atalar, şol doganlar, şol ýarlar duşmany hinine sürüp barýarlar, siziň eliňizden çykan elligi geýen eller çatmagyny eden urýarlar. Siziň eliňizden çykan joraby geýen aýaklaryň ädimi batly, siziň eliňizden çykan dolagy dolanan injikleň süňki polatly. Siziň eliňizden çykan eşigi geýen gurileriň hamy galkandan front iki ýylda bir million jübüt ellik jorap aldy türkmen halkynda şol ellikleň şol joraplaň içinden çogup çykan gyzgyn günüň ýalkymy buzlary bugardyp gary gaýnadyp ýeňişe ýetirdi wolga polkuny ýigrimi salýutyň gümmürdisine çyrpynyp ses goşdy Gorgy tolkuny. Şonda sizi million gezek ýatlandyr, aýagy gor ýaly bir million ýigit. Ýöne weli iki ýylyň içinde azrak dälmikä bir million jübüt. Türkmen ilimize orta hasapdan bir jübütden ýetýä adam başyna, ýok Gülnäz, bentek azrak bolýa, ýa belet dälmidiň rus gyşyna. Türkmeniň başyna düz gelip bilmen, Iki ýylda ýakdyň ýüz düýe ojar, Wolganyň boýnunda ýalazy çölde Ezizleriň güni neneňsi geçer? Mugallymyň ors ýatgyşy hakynda Aýdan sözlerini unutma Gülnäz, Jany sag, sybyrgaý seň ýaly gyzdan On ellik, kyrk jorap az bolýar-a, az. Bahana agtaryp zeýrenmegin sen, Boýagyň ýoklugyna, ýüňüň ýoklugyna, Ýüň tapmasaň, çöple, çöpleň başyndan boýag tapmasaňam, öre aýaklardan. Iki günläp çöple, üç günläp egir. Altynjy günde-de bir jorap taýyn. Ine, onsoň Watan ýüzlenmesine her hepdäň başynda bir jogap taýyn. Ýüň ýok diýip ýatma aýbölek ýaly, egriber, örüber, onuňam paýyn. Watana ulalyp oňalmadyk däl. Watana ulalman oňalan gerek. Bardan bar etmegi her kim oňarýa, ýokdan bar etmegi oňaran gerek. Ertesi gün alty depäň üstüne göçüp bardy, alty sany ýüň darak. Ýedinji daragy goltugyna gysyp, ylgap geldi Ezizimiň ejesi, jorap üçin düýdüp dolanalam iki ýorgan bilen iki keçeden. Pagtaçylar çaňňalakdan çeplese, biz çöplügiň başyndan çepledik, sümek, sümeklerden üýşüp pişge döredi, pişgelerden ýüplük, ýüplükden ýumak, ýumaklardan üýşüp jorap döredi, joraplardan üýşüp döredi depe, gumbul joralaryň inisiatiwasy gazet şeýdip ýazdy, ýaýrady köpe. Siz-ä käriňizi tapdyňyz, diýip, üstümizden jak-jak güldi Aýbölek. Diýerdi ol, çöp başyndan ýüň çöpläp, bir kilimem dokan dakmaklar ýalak. Eger gerek bolsa Watanymyz üçin, kilim däl-de haly dokarys, haly, onda-da şeýle bir haly dokarys, äleminde älem ýerleşer ýaly. Ýeňiş güni şol halynyň bir çeti Garagumuň arkasyna ýapylar. Ýöne weli ol halynyň üstünde saňa orun tapylmazmy, tapylar. Häzirlikçe ol atlaryň dawasyny etmäge wagtym ýok, çakmaklary ýaly. Häzir bizden Watan kömek soraýar, başga bir dawany tapbatlar ýaly. Ol dawany alyp gelen dawagär, ganly dişini çalyp gelen dawagär, sekiz ýurduň depesinden debsiläp, Bolmadyn bolup gelen dawagär. Sowet halky ölmelimi ölmesiz indi bolsa şunuň ýaly dawa bar. Eston karel latyş şolaň elinde. Belarusiýa tutuş şolaň elinde. Moldawiýaň bary şolaň elinde ukrainaň ýary şolaň elinde. Müňläp gelinleriň müňläp gyzlaryň agzy buzda saçy ýalyn içinde biz bolsa bu ýerde diňe mal bakyp gaýşyp ýörmelimi çölüň içinde. Üç ýüz jorap bilen iki ýüz ellik düýä mündi iki ýylyň içinde. Özüm ýygnap, özüm agzyny bogup, ak düýä ýükledim alty-altyny. Derrew eltip gowşur komissiýa diýip, üstüne mündürdik Bibi şeýtany. Şeýdip, şeýtandanam gördük peýdany. Ýorganyň, keçäniň, çöpüň ýüňünden ýene-de döredi ýüz elli jübüt, aýaklaryna geýip, şol jübütleri ýene öňe gider ýüz elli ýigit. Ýene öňe gider ýüz elli ýigit. Hersi halas eder ýüz elli gyzy, öçer şonça müňläp saçlaň ýalyny, erär şonça müňläp agyzlaň buzy. Dünýäniň ýüzünde bir arzuwym bar. Olam şol gerçek. Puluny tapmak, ine onsoň at dakmaklyk öz işiň, isleseň japbak diý, isleseň makbak. Ýene ýetip geldi ýag ýaly gyş, ýene-de aýagyma çekdim çokaýy, ýene meni aldy öz penasyna, sazak, gandym, çeti, goja tokaý. Ýene-de guşak jymdan guşap, ýene-de egnime atdym oýlugy, ulumyr ot ýakyp goruň içinde çözdüm elimdäki akja ýaglygy. Ýaglykda Gülnäziň uly baýlygy. Şol baýlygy silkip käsäň içine, ýasadym ýene-de bir tokga hamyr, häzir şol tokgany lak-luk atansoň, Gülnäz ertir ýene sary nan emýär. Ýene-de bararyn Kele agaň ýanyna, ýene berer bir kese mökün jara. Altmyş goldan ýygnap altmyş düýäni etdim aýlyp öýe geldim gijär. Gapydan aýagymy ädip ätmäkäm, hapylap burnuma urdy bir hoş ys, üç ýylyň içidir beýle hoş ysy müňläp gülnäzleri zar etdiň faşist. Adyň aň bolmaz diýilşi ýaly, aňsyz galdyraryn öýden soň belki, ýok sen gaýta aň üstüne aň goşduň, sen bizi tanamaýan ekeniň tilki. Özümizem özümizi tanaman gezip ýörüpdiris ilkibadalar adam öz güýjüni synap görmäkä kimdigini bilmez eken käteler. Seniň bilen bolan başa-baş synag iki uly zady öwretdi bize, özümizem kimdigimizi tanadyk, senem belet etdik kimdigimizi. Ynha indi kowşuma berimsiz gaçyşym bar edip barýarsyň faşist. Gapydan aýagymy ädip ätmäkäm hapalap burnuma urdy bir hoşyýs. Ynanmadym, düýşümmikän öýtdüm. Goşarymdan çümmükledim bir gezek, saçagyň üstünde bugaryp ýatyr tessegelek iki sany ýer çörek. Üç şuwal däne-de dulumyzda dur. Ikisi bogdakdy, biri doludy. O ýyllarda beýle zatlary görmek gum içinde balyk gören ýalydy. Gelneje bulary nireden aldyň? Ogra berilýändir beýle sowaly, diýipdi dym-dol lalaçan ýaly. Siltenjiräp öň ýanyma süýşürdi bir dört gül nan bilen bir käse çaýy. Kolhoz iberipmi zähmet günemi? Ýene gaýtaladym, bolmady jogap. Ejem bar mahaly beýle çöregi maňlaýyma on sylyp ederdim togap. Emma häzir weli meniň agzyma zäher bolup degse bal ýaly çörek, bir käse çalym hem bir käse awa öwrülip boljakdy bogazyma tegip. Ol namardyň köp minnetli aşyndan, kän iýmezdim, öwrülerdim daşyndan. Ejem aramyzdan gideli bäri indi bir ýyl oralady başymda. Şonuň berýän zadyny iýmeli boldum. Bir gün dok, iki gün agzym dek gilli.